Mae Cwricwlwm Newydd Cymru, ynghyd â'r trefniadau asesu, wedi seilio ar gynnydd mewn dysgu. Dyma'r stori hyd yma. Caiff ein cwricwlwm newydd ei roi ar waith o 2022. Bydd yn cynnig mwy o ryddid i athrawon addysgu yn y ffordd orau i ddiwallu anghenion pob un o'i disgyblion. Mae pedwar diben wrth wraidd y cwricwlwm, y man cychwyn a'r nod i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru. Bydd y dysgu wedi seilio ar chwe maes dysgu a phrofiad, yn hytrach nag ar sail ffiniau pynciau cul. Oddi mewn i'r meysydd hynny, bydd datganiadau o'r hyn sy'n bwysig yn nodi'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau pwysicaf i'w datblygu. Sail y cwricwlwm a'i drefniadau asesu fydd cynnydd mewn dysgu. Felly bydd pob un o'r meysydd dysgu a phrofiad yn cynnwys camau cynnydd. Mae dysgu a chynnydd yn mynd law yn llaw, gan gynnig dull ystyrlon o gyflwyno dysgu a phrofiadau. Caiff asesiadau athrawon sy'n seiliedig ar lefelau a rhaglenni astudio eu disodli fel rhan o'r trefniadau cwricwlwm ac asesu newydd. Bydd asesu bellach yn cydnabod cyrhaeddiad, ond yn canolbwyntio ar y camau dysgu nesaf, gaiff eu cytuno rhwng yr athro a'r disgybl. Bydd llythrennedd a rhifedd yn parhau i fod yn orfodol, ynghyd â chymhwysedd digidol. Bydd pedair egwyddor yn sail i'r dull gweithredu newydd. Caiff ei seilio ar gontinwwm dysgu ar gyfer dysgwyr rhwng tair ac 16 oed, a sydd wedi'i ddisgrifio i bawb dros Gymru gyfan. Dylai dysgu fod yn daith, yn hytrach na datblygiad mewn llinell syth. Mae cynnydd yn fap o'r ffordd ar gyfer pob unigolyn, Ac mae'n bosib y bydd pob unigolyn yn mynd yn ei flaen ar gyflymdra gwahanol, neu y bydd yn mynd ar hyd llwybr gwahanol i gyrraedd y cam nesaf yn ei daith dysgu. Mae disgrifiadau dysgu wedi cyflwyno mewn camau cynnydd, sy'n cyfateb yn fras i'r disgwyliadau pan yn bump, wyth, 11, 14 ac 16 oed. Bydd y rhain yn helpu dysgwyr, athrawon, rhieni a gofalwyr i ddeall os yw'r cynnydd sy'n cael ei wneud yn briodol. Mae'r disgrifiadau dysgu ar ffurf datganiadau 'rwy'n gallu' ac 'rwyf wedi'. Caiff llythrennedd, rhifedd, cymhwysedd digidol a sgiliau eraill sydd yn helpu disgyblion ddatblygu tuag at y pedwar diben eu cynnwys. Bydd disgrifiadau dysgu yn helpu athrawon a dysgwyr i ddeall y camau nesaf i'w cymryd. Mae ysgolion ledled Cymru wedi gweithio gydag arbenigwyr ac ymchwilwyr o Brifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow, ac wedi defnyddio gwaith ymchwil eang ei gwmpas i fod yn sail i'r dull newydd. Mae Fframwaith Cenedlaethol y Cwricwlwm i Gymru wedi datblygu ar y cyd fel cyfanwaith integredig, gan gyfuno cynnydd, asesu ac addysgeg. Bydd yn helpu ein pobl ifanc i ffynnu a chystadlu mewn byd sy'n newid.